Armanc ji lêgerîn û kolandina li Girêberrî, dîtina bajarê Xorî Mîtanî bû. Ev bajarê ku gelek deqan behsa girîngiya wî dikir û bi navê Kexet dihat naskirin. Di encama lêgerîn û kolandinê de gelek şûnwarên serdema Helef û serdemên paşî wê hatin xuyakirin. Her wiha giringiya vî girî di pêvajoya hezarsala sêyemîn beriya zayînê heta serdema Îslamî ya Eyyûbî û Memlûkî de diyar bû. Eger ev gir li gel Mîtaniyan xwedî girîngiyeke mezin bû, li gel Asûriyan jî xwedî girîngiyeke taybet bû û tê de gelek koşk û perestgeh ava kiribûn. Her wiha eger encamên cûr bi cûr Li herêma cî derketin, li herêmên din ji gir jî encamên girîng ku dîroka dovhevhatina şaristaniyan li ser gir destnîşan dikin hatin bidestxistin. Herêma jê Herêma jê dikeve rojavayê gir. Di vê herêmê de lêgerîn û kolandin zû dest pê kir û di heman dema lêgerîna li herêma jî de bûm. Di encama lêgerîn û kolandina li vê herêmê gelek encamên girîng hatin bi dest xistin. Nemaze yên girêdayî dema Asûrî ya nûşen ku bermahiyên Koşka Qiralê Asûrî Tîkoltî Nînorta yê duyem, ji heyî sed û çel û çar ta heyî sed û nod beriya zayînê hatin vedîtin. Ev qral kurê qral Adid Nîrarî yê duyem û damezrînerê şahînşahiya Asûrî ya nûjem bû. Komîna bavê xwe, wî jî li dijî aramiyan şer kiribû û karîbû ji serkeftinên bavê xwe yên li beramberî aramî, xitî û babiliyan sûd werbigire. Her wiha pêngavek li çiyayên Zagrosê yên Kurdistanê bi rê ve bir û di encam de gelên îranî, med, persan, û ji bilî wan jî kirine bên destê xwe de û li nik wê jî Qiraltî Koltî Nînorta yê Duyem bajarê Nînewayê li şûna bajarê Asûr weke paytexta dewleta Asûriyan ragihand û hin pêngav ber bi rojhilat û bakûr ve ku di encam de desthilatdariya Asûriyan li herêma Xabûr bihêztir û berfirehtir dir in. Şûnwarên vê desthilatdariyê bi rengekî berçav û balkêş li girê berrî hatin dîtin. Ew koşka ku li bajarê Kexet ango girê berrî ava kiribû, Di serdema Asûrî ya nûjen de giringtirîn koşk bû. Ev avahî ji holeke fireh bi heriya qemiran dî hatiye seyandin, her wiha ji holeke pêşwaziyê odeyên malê û pêvekine din pêk tê. Di nava kavilên koşkê û paşmahiyên wê de nîgarên cebsînê yên balkêş, Ku gul û xêzên şîn, sor, spî, reş û guloverên ku ji kevirên kilsa spî çêkirî yên di korîdorên odeyên koşkê de bi kar dihatin, hatin dîtin. Hinek korîdorên koşkê bi gulan hatine xemlandin û kortikên derî pê dihatin daliqandin ku heta niha Paşmahiyên wê weke xwe mane diyar in. Her wekî şopên êgir jî di avahiyê de belî ne û baş xuya dibe ku dîwar jî bi cebsîna stûr hatine seyandin. Ji ber şewata ku li qata yekem li koşkê rû da, Dîwar ji hev çûye. Li rex odeya koşkê goşandeyê bi hejmara sed û nod û çaran diyar kiribû, hinek paşmahiyên serşokekê hatin vedîtin û ji wê jî şêwazê lêkirina bingeha wê xuya dibe. Li gorî şûnwarnasan tê payîn ew pêlipêka ku ber bi qata duyemîn ve diçe be. Her wiha gorên jî di nava goreke serdema Asûriyan a nûjen de Hat dîtin, rûniştina term jî mîna rûniştina mirov di malsaroka diya xwe de bû û di nava tiştên ku pê re hatibûn veşartin de cêreke bronz hebû, li gel cêrê jî û li ber serê wî hestiyên ajalekî hatin dîtin. Ev jî dabên veşartina ajalan bi yê mirî re, Ku ji dabên berbelav ên wê serdemê bûn teqez dike, lê belê di serdemên kevintir de jî hebûn û encamên wê ji dever ne cihêreng hatine. Li ser vê qatê û li herêma jê qateke ku li serdema Babiliyan û Jenvedgere hatiye danîn, Di hundirê wê de cerên fexarî ku bi kilîtên heriyî û hin muhir ku hebûna kargehên cildirûnê nîşan dide hatin dîtin. Tê payîn ku koşk piştî sererastkirina wê di heman serdemê de hatiye avakirin. Şûnwarên serdema mîtanî jî li herêma jê hatin dîtin ku avahîne bi kelpîçan lêkirî kifiş bûn. Her wiha firneyeke çargoşe ji bo şewitandina fexaran, cerrên fexarî ji jelebê nûzî, xabûr, û fexarên mîtanî ku li ser destan hatibûn çêkirin, hatin kifişkirin. Her li herêm ajê avahîne biçûk, tenûr û goreke veşartina zarokan ku vedigere serdema Exmînî ya dawiyê, hatin dîtin. Her wekî pereyên Hesînî ku li sedsala çaran beriya zayînê vedigere jî hatin dîtin. Odeyên şêrîn, cokek ji bo paqijkirina avê ku tê payîn ew ya serdema Sasanî be. Wiha jî beşên ji Sûrê ku demekê ji deman Bajar dorpêç dikir. Herêma din a ku kolandin û lêgerîn tê de pêk hatin Herêma ê ye. Ev herêm dikeve aliyê Başûr Rojava ku nêzî Herêma Jê ye û hevdu dibirin. Li vê herêmê şandeya şûnwarî hin qatên ku li ser hev hatin dayîn û vedigerin qonaxên cuda ji dîrokê vedît in. Ya yekem vedigere hezareya sêyemîn beriya zayînê serdema Cizîrê ya Ziwî. Her wiha qatek li ser hatiye dayîn ku dîroka wê vedigere hezareya duyemîn beriya zayînê serdema Mîtanîyan. Piştre jî qatek heye ku dîroka wê vedigere serdema Asûrî ya Navîn û li ser vê qatê odeyên girêdayî Koşka Tîkoltî Nînorta yê Duyem hene. Li aliyekî din hin avahî hene ku dîroka wan vedigere serdema Babilî ya Nûcen. Herweha di heman cihî de, Qateke ku dîroka wê vedigere ser dema exmînî û sedsalên çar û pêncan beriya zayînê hat vedîtin. Her di vê herêmê de rêza avahiyên ku hîn ji wan girîng in û dîroka wan vedigere sedsalên diduwan û sisiyan beriya zayînê hatin dîtin. Hat xuyakirin û qehfikê hatî dîtin ji cûreyê fexarê romanî rojhilatî ye ku bi navê fexarê Sîgîlata tê naskirin, her wiha fexarê persî yê bi cam. Li kêleka wê hejmarek ji pereyên hesînî yên romanî, hin parçeyên bronzî ku pevçûna Hêreqil bi şêr re vedibêje, Hinek morî, hên parçeyên ji keviran çêkirî û tabloyek bi riya qalibekî hatî çêkirin ku xwedawendeke jin destê wê li ser sînga wê ye, hatin dîtin. Ev encam û vedîtinên li herêma ê li ser rewşa aborî ya geş ya vê herêmê derbarê vê serdemê de teqez dike. Nemaze ambarên dan, hewizên şiştina herî û çerman ku dibine nîşan û ji me re teqez dikin ku ev herêm herêmeke pîşesazî bû. Tê pêşbînîkirin ku ev dever di pêvajoya persî-romanî de Ji lûtke û hawîrdora gir bi sûrekî girs ku ji kelpîçên qemiran dî û bi bircan hatî hazirkirin pêk tê hatiye amadekirin. Her wiha hin avahî binesaziyên odeyan û kevaneke xweşik ku ji qirmîdan hatiye çêkirin hatin vedîtin lê peywira kevanê Nehate naskirin û dibe ku cûreyek ji cûreyên pencera be. Serdema Sasanî weke hebûn hîna jî nehatiye teqezkirin. Tevî ku perçeyên qehfikan yên bi nîgaran mohrkirî û şopên hebûna jiyanê hatine dîtin jî lê avahiyên serdemên îslamî, ku şûna avahiyên wê serdemê girtine, bi bandor bûn. Hîna jî şûnwarnas hewl didin govanan li ser sûrê wê serdemê pêşkêş bikin û dixwazin vê yekê ku di hin beşên sûr de û her wiha li hawirdorê gir heta sê ribê wê jî şopên êgir hene, Teqez bikin ku ew li serdema Sasanî vedigerin. Her wekî encaman, herêma ê diyar kir ku serdema îslamî dawîn serdem li girê berî ye. Nemaze qonaxa di navbera sedsalên duwazdeh û çardehan de. Herêma Bî ya li beşê Rojavayê gir e. Di rêya kolandinên şandeyê re û li kûrahiya sêzdeh metreyan malne xwedî şêwazên bo vedigere li qonaxa serdema binemala pêşwext hatin vedîtin. Di van malan de Cêrên vexarî ku li heman qonaxê vedigerin hatin vedîtin. Gava ev cêr hatin lêkolînkirin sê çînên şaristanîtiyê yên rêzkirî li herêmê hatin nîşandan. Yekem çîn li serdema nînewa pênc Ku di hundirê wê de alavên fexarî û alavne din ên xwedî qiraxên stûr, zivir û tenik hatin dîtin. Çîna duyem hejmareke mezin a beşên jêrîn ji peyalên dirêj xwedî felqeyên pehinkayî, komîna ewên li girê birak û girê xwêra, Û serê kaniyê li ser qeraxa rastê ya Newala Xuwêrayê ya girêdayî navçeya Silûkê li herêma Girê Spî di hundiran. Çîna sêyem jî li Jêrîn, Sektor, Sûrekî, Heriyê ku li qonaxa serdema binemala pêşwext ya yekem vedigere hate dîtin. Herweha şûnwarnasan Dikarîbûn hin perçeyên şikestî yên cerrên şikestî ku vedigerin hezareya duyemîn beriya zayînê û serdema mîtanî bidin hev. Herêma pî li Bakurê gire û encamên vekolînê vedîtinên girîng ên serdema Mîtanî û Asûrî hezareya duyemîn beriya zayînê dan. Herwiha odeyên gotê payîn ew qubekirî bin hatin dîtin. Herwiha diyar dike ku hin ode taybet Ji bo qemrandina cêran wek firne dihatin bikaranîn ku ev kar di wan serdemên kevin nemaze serdema mîtanî de bi nav û deng bû çimkî dewsa êgir bi zelalî li ser dîwarên wan odeyan xuya dikir. Li girê berî ev firne bi awena hatine avakirin ku hin ji wan ji du qatan pêk dihatin û di qemrandina cêran de eger em bi çavê wê serdemê lê binêrin şêwazekî gelekî pêşketî dihat bikaranîn. Li vê herêmê Li ser zemîna van firnan gelek qetên şikestî û yên hûr ên qehfikan hatin dîtin. Herêma Êdj dikeve beşê rojavayî ji cihê herî bilind ji gir. Dîroka hin çînên wê vedigere pêvajoya romanî persî û ya hinan vedigere serdema sasanî û bîzantî. Gelek avahî û cih hatin vedîtin, hin ji wan kargeh bûn, cihê ku hin kar lê dihat kirin, lê diyar e ku zemîna hinan ji wan ji ber kolandina bi armanca ambarkirinê hilweşiya be. Ev kargehên xwecihî dîroka wan vedigere ser dema romanî û li vê herêmê xwedî taybetmendî ne. Li kêleka van kargeh û cokên avê hin şûnwarên din hatin vedîtin ku giringiya cih destnîşan dikin. Ji van şûnwaran peykerê Hîraklîs, Peyker tazî xuya dike. Pirih e. Destê rast ê û her du lingên wî şikestî ne. Şêrek di destê wî yê çepê de ye û nîşanên hêzê lê xuya dikin. Hin cêrên govetgerin serdema Parsî, wek cêrên camkirî, nemaze ew peyalên nîvgulover û ji bilî wan jî hatin vedîtin. Ji şûnwarên din ku hatine dîtin, çirayên cûr bi cûr ku vedigerin pêvajoya Bîzantî, kevirê nerdê û ji bilî wan. Her wiha hin pereyên ku vedigerin pêvajoya Bîzantî bi taybet, Salên çar sed û nod û yek ta pênc sed û hîjdeh Zayînî, serdema Şahînşah Enîstasyonê Yekem ji çar sed û nod ta pênc sed û heşt Zayînî. Herêma Îf li lûtkeya gir e. Berfirehbûna wê sed û pêncî deh heftê mitroyî de ye. Li vê herêmê û di derbarê lêkolîn û kolandinê de du çînên şûnwarî û bingehîn ku vedigerin serdemên Eyyûbî û Memlûkî, sedsala duwazdeh û çardehan hatin vedîtin. Dîwarên qata dawî xirabûyî ne. Diyar e ku ji ber bandoriya gelek tiştan wisa bûye. Di wir de cêrek ku bi destan hatiye çêkirin hat dîtin. Ev cêr bi neqşên pir balkêş hatiye xemlandin. Ji vî cêrî diyar dibe ku çêkirina cêrên camkirî tevî hin guhertinan berdewam bû. Herwiha bi rêya wê em cûreyê ku bi navê Fexarê Reqqayê nas dikin û ji me re teqez dike ku dîroka qata borî pedgere sedsalên duwazdeh û çardeh yên zayînê anko pêvajoyên Eyûbî û Memlûkî, nemaze pêvajoya êrîşên mexûlan li ser herêmê ku bilhevketin û tevliheviyan tê naskirin. Li aliyekî din hên kargehên avahîsazî û bermahiyên firnên çêkirina cêr û sêramîkan hatin vedîtin. Herêma Im dikeve başûrê kir li bajarê Nizm. Derbarê lêkolîn û kolandinan de li vê herêmê avahiyeke girs û mezin hat vedîtin. Rûbera vê avahiyê derdora şesid mitro çargoşe ye. Hin aliyên wê ji kelpîç û cebsînê hatine çêkirin û hin alî jî tenê ji kelpîçan hatine çêkirin. Tê pêşbînkirin, ku ev avahî cihekî birêvebirinê yê girîng bû. Dîroka wê vedigere sedsala duyemîn ya zayînî, bi taybet pêvajoya persî. Avahî ji kerîdor, hol, û hejmarek ode pêk tê û bi sûrekî dorpêçkirî ye. Her wiha stûrbûna dîwarên ku ji kelpîçan çêkirî ne dîyar e. Di heman herêmê de bîreke ku ji qermîtên qemiran dî hatiye çêkirin û vedigere serdema îslamî hat vedîtin. Di vê herêmê de gelek perçeyên cêrên şikestî ku belgekirina hin avahiyan piştrast dikin hatin dîtin. Dîroka wan jî vedigere serdemên ji sedsala yekemîn beriya zayînê ta sedsala yekemîn ji zayînê. Ku jiyan di wan de dihat kirin. Her wiha perçene ji cerên Sasanî jî hatin dîtin. Li girê berî herêmên ku kolandin û lêgerîn li wan hatin kirin pir in. Ev herêm ji aliyê şûnwarnasan ve hatin hilbijartin, da ku qatên cûr bi cûr nas bikin. û bi rêya wan dîrok û nasnameya gir nas bikin. Lê eger derbarê herêmên borî de encam ne berçav hatibin bi destxistin, mîna wan jî li herêmên din weke herêmên Q, N, I, D, C encamên giring derketin. Çimkî gelek çêr û alavên din, Nemaze kargehên avahiyê ku binê odeyên hinan ji wan bi keviran hatine raxistin û cokên avê ku mîna lûlikên ji cêran di wan de bûn hatin vedîtin. Bi giştî diyar e ku ev cih di serdema Bîzantî de ji lûtkeyê heta derdora gir bi sûrekî ji bo berevaniyê û bi burc û avahiyan hatiye amadekirin. Dîroka wê jî vedigere serdema Şahînşah Enistasyonê Yekemîn ji çar sed û nod ta pênc sed û heşt Zayînî. Lêgerîn û lêkolînan teqez kirin ku girê berî, Pira girêdana Nisêbîn bi Zîrsîsyûm ango Dêra Zorê re bû û ji ber cihê gir ê stratejîk, navendeke çalak a çavdêriyê bû. Ji vedîtinên girîng ên ku li girê berrî hatin dîtin, perçene ji heriyê ku dîroka wan vedigere sedsala yekem Beryaza Yînê. Ev perçe hebûna kargehên dirûtina cilan li vê herêmê destnîşan dikin. Ji ber ku di nîgarkirina cawan de dihatin bikaranîn. Her wiha gelek tiştên din ên şûnwarî, Hatin vedîtin ku her tiştek xwedî taybetmendiyekê bû. Weke cêrên fexarî ku ji bo xwarin û vexwarinê dihatin bikaranîn. Li rex wê jî gelek alavên kevirî, lîstokên bi formê lawiran, Dolabên ji heriyê çêkirî, mohr, çapên mohrên stûnî, morîk û eleqeyên ji keviran çêkirî jî hatin vedîtin. Ji giringtirîn vedîtinên girê berrî jî ew deqê mîxî ne yên li ser tabloyên heriyê, Ku nivîsên wê li serdema Asûrî ya Navîn û Nûjen vedigerin hatibûn nivîsandin. Her wekî hinek ji wan li ser keviran jî hatibûn nivîsandin. Hinek ji wan tabloyan ên serdema qiralê Asûrî, Asûr bêlkêla bûn û jê re dibêjin jî qiralê Heştê û Nahan li gorî lîsteya qiralên Asûran ku wî hîjdeh salan hukm kiriye, ango ji sala hezar û pêncî û şeşan ta sala hezar û heftê û çaran beriya zayînê. Ev qral gelek pêvajo li dijî aramiyan pêk aniye û têkiliyên wî bi qralê şeşem ê Babilê re baş bûn. Ku ew qralekî tuxmê Îsin a duyem û tuxmê Babilê ya çarem bû û bi navê Merdox Nadîn Ahî dihat naskirin û hevdeh salan hukm kir û her wiha Ew birayê Nebûxeznesr yê yekem bû. Tevî van nivîsan, nivîsne din jî ku girîngiya girê berrî di serdema Asûran de tîne zimên hene. Çiko cihekî giring li nêv qeranê xwe girtibû. Vekolîna gerê berrî weke hemû vekolînên girên şûnwarî dê dirêj bike. Rast e destpêkê Armanca lêkolînê bajarê Kexetê yê Xoriyan û navenda Xwedawendê Bagerê Dîşop û vedîtina şûnwarên wê bû. Lê belê vê dawiyê piştî vekolînên brêk û pêk ku li dever ne cihêreng ên gir pêk hatin, armanc bêhtir bûn. Di encamê de gelek encamên qonaxên cihêreng ji serdema Helefê, û heta serdemên îslamî yên Eyûbî û Memlûkî jî hatin bi dest xistin. Ev yek jî hişt lêkolêner bêtir guh bidin girê berrî. û gelek lêkolîn derbarê wê û vedîtinên wê yên serdemên cihêreng, sêramîkên wê, dezgehên avahiyên wê, nivîs, alavên veşartina miriyan, muhr, hunerên cihêreng, ayînên olî yên niştecihan û şêwejiyana wan de binivîsin. Girê berrî û girên din ên şûnwarî yên pir li Cizîrê û li ser xiraxên çemên wê berbelav in, kûrahiya dîroka şaristanîtiyê ya Cizîrê teqez dike. Her wiha, Rola wê ya bi bandor ku di bûyerên dîrokî li hemû serdeman garandiye teqez dike. Encamên vekolînên salên bê jî dê bêtir vê rolê teqez bikin û meznahiya vê herêmê ji gelek aliyan ve